keeysaa warra ah, barnoota anis leenjii sii kennuun qabaadha leenjiin an sii kennu inshaa allah eh, leenjii sanillee barattootaa fi dargaggoota hedduu kan hin kennuu fedhuudha leenjii san ofiifillee beekamtiillee itti qabaachuu dhabu leenjiillee itti qabaachuu mumaarasaa waan jaantu jira naahawii keessatti agarteetta yoo ta'e naahawiin qaraaleen garuu nama naahawii xiqqo xiqqoo qara'een alhamdulillah amma tokko wal hin dhabu Me- qaayidaa jechuudha akkuma san kitaaba kitaaba almuqaddas yookiin kitaaba amma macaafa jedhaniin kana hedduun dubbisee kitaaba lamallee irraa barreessan jira sanii wal ilaalchisee namni aayaata qura'aana bakka isaa beeku daawaa akkasii san irratti waan hedduu barbaachisaa ta'eef inshaa allah anillee hanga tokko xiqqaatu maqaaleen eh, aayaata injiilaa ka afaan arabaatiin jiruutii fi ka afaan oromootiin jiruu eh, xiqqoo takka waan wal dhabuuf Maatiyoosiin Mattaa jedhama amma afaan Arabaatiin. Luuqaasiin Luuqaa jedhama. Yohannisiin Yohannaa jedhama afaan Arabaatiin. Fi kanneen kana fakkaatan irratti inshaallah leenjii gabaabaa sii kennee bi'innillaahi anillee akiraatti fayyadama. Maaliif akkuma Qur'aan akkasii beektu kana injiila osoo akkasitti beeytee immoo daran kan si gargaaru yommuu ta'u inshaa allah injiila guutuu haffazillee osoo hin taane bakka muhimmi muhimmi ayata saadhaatti wajjin inshaa allahu ta'ala kan irraa wanii tataa haalaan waan haqiqatan nama gammachiisuu irra darbee gaa ani namni ilmi baasuu irraa hin abdii muraasi hin jee bar namni ab- ilmi baasuu irraa hin abdii mura ilmi baasi gaafa baaste inshaa allah qubadhu calma jettee hin dhiisini gaafa qubatu darasama qabadhu qubadhu gaafa qaraasiste itti fufiituma qaraasisi nutis dhufne achittu si ziyaarraa ammaaf immoo funuuna sihii fi barattootaaf illee waan hin dhaamu jechuudha. Xiqqaarraa gara guddaatti deema. Injaaz waan jaatu jira. Injaaz jechuun ilmoon namaa kun qaayidaan xabi'aa waan tokko fixee xumuree bu'aa isaa argee itti gammaduudha kan inni barbaadu. funuuna xixiqqaa dura buustee fixxee insha Allah funuun nahu itti aansitee nahu qara'uu jirta silaay achi booda hadiisa yeroo gabaabaa keessa waliin geessee gatteessee akka qaraasiftu abdii guddaadha kan nuti sirraa qabnu hedduudha si jaalamna hedduu si kabajna egaa qur'aana fuula afur boodallee shan boodallee si gaafannee kanaan deebisuu gammannee jirra ikhlaasa rabbiin subhanahu ta'ala si haa badhaasu egaa kanaan hedduu gammannee osoo jirru maalitti darbuun barbaade immoo marsaa kanaa mee suuraan baafadha kee baafata qur'aanaatiin banadha jechuudha baafata qur'aanaatiin banadha Eh, tartiiba suuraalee mee insha allahu ta'ala tartiiba suuraalee eh, suuraa eh, faatihatti ka'aanu maal
Suuraa Faatihatti kaanu Faatihaan aayaa torba inni lakkoofsa tokko irratti argama. Suuraa Faatihaa ta'an suuraa Baqaraati. suuratu naas jette jeetiin bara asii ol qaraanee mee dur eeshi mee suuraa faatihaarraa hanga suuraa eh, tawbaatti mee tartiibaan naa himi lakkoofsa isaa moo Eh, maqaa maqaa isaanii maqaa suuraa maqaa suurichaa Eh, bismillah rahmaan rahim faatihaa Mm. suuraa baqaraa Mm. ayaan isaa dhibba lamaa digdamii ah, dhibba lamaa saddeettamii ja'a Mm. suuraa alamiraanii ayaan isaa dhibba lama suuraa nisaa'ii ayaan isaa dhibba tokko torbaatamii ja'a suuraa maa'idaa ayaan isaa dhibba tokkoof digdamaa suuraa ancaamii Aayaan isaa 165 Suuraa A'raafi Aayaan isaa 206 Suuraa Anfaalii Aayaan isaa 75 Suuraa Toowbaa Aayaan isaa 129. Ok as keessaa kamtu makkiyyi kamtu madaniyyi? Warra amma dubbanne keessaa Faatihaan?
Suuraan Faatihaa makka. Baqaraan?

Nahlii ti, aayaan isaa 128, itti aanee suuraa Israa'ii ti, aayaan isaa 111, itti aanee suuraa Kaafii ti, aayaan isaa 110. Okay, mee ammaan tana tawbaan madanii moo makkii? Suuraan Toobaa Madiina, Yuunus, Yunus Makka, Huud, Makka, Yuusuf, Makka, Raadi, Madiina.
Makka, Ibra- Ibraahim,

barnootallee darasoota kan kee da'awaa irratti leenjisuu irratti illee akka bobbaatu gaa abdii guddaadha kan nuti sirraa qabnu abdii guddaa isarratti aanee jira haqiqatan laa wallaahi ummata duran jiraafii miti abdallaa wajjiniin haasa'e hin jenne yoo jedhe kinoo nama akkanaa kana waan xixiqqaa akka barsiisuuf qabuun sirrii miti nama akkanaa kana karaatti illee dhiisisuun sirrii miti nama akkanaa kana itti hojjetanii fiixa baasuun dirqama jedhee abdallaa wajjin haasofne ni gargaarraa kanallee nuti har'aa asitti haasofne osoo hin taane waan duraan haasofne irratti marihanneedha. Inshaa Allahu ta'ala hawaasni keenyas akkasii wajjin dhaabbatu gaa abdii guddaadha kan nuti irraa qabnu. Inshaa Allah dhiisu atiis hangana bakka kana geessee hin dhiistu ilmii fiixa baastu malee. Bu'aa guddaa ati buustu rabbiin rahmata isaadhaatiin nu haa agarsiisu. Itti fufna gaa inshaa Allah buleen keenya sagantaa keenya.